Helo. Ga i ddiolch yn gyntaf i'r pwyllgor am y cyfle i feirniadu'r gystadleuaeth yma, sef y llefaru unigol dan bymtheg oed. Saith o gystadleuwyr ddaeth

Yn drydydd, mae Hannah Edwards yn llefaru Canolfan Dewi Sant, dehongliad hollol aeddfed o'r gerdd, ac yn amlwg, Hannah, fod ti wedi deall ystyr y gerdd i'r dim. Roedd 'na ymdrech arbennig fan hyn i fynd dan groen y geiriau, ac i gael yr emosiwn oedd y bardd yn trio ei gyfleu. Um, efallai weithio na duedd i, i ganu'r brawddegau, um, oedd yn amharu efallai ar naturioldeb y llefaru, ond ymdrech arbennig iawn gen i ti, felly llongyfarchiadau mawr.
Canolfan Siopa Dewi Sant. Codwyd adeilad helaeth dan enw Dewi Sant yn ein prifddinas ni. Cewch gerdded mewn cloisti ar un ochr iddo, a sbïo ar lwydni'r hen eglwys gadeiriol ger llaw. Enw Dewi sydd ar honno hefyd! Ond mae'n llawer llai enwog, a llawer llai sgleiniog na'i chymydog newydd. yr ochr draw i'r drysau trwm, cewch brofi tir bendithion, lle mae persawr yn yr awyr, swynol, nodau cerdd a dyfroi byw. Dan uchel eang wydrog do, mae allorau a lloriau llefn. Ac ar bob tu, ceir trysorfeydd sy'n llawn prydferthwch a gogoniant. Dyma nefoedd o bryniadau. Dyma bwyslais ar yr hyn sy'n dda, o deisennau hufen moethus mawr i berlau a diemwntau drud. Gwyrthiol o dda yw'r gwerthiant, a'r cwbl dan enw dewisant. Beth ddywedai Dewi tybed am y lle? Ein hatgoffa am y pethau bychain a welsom ac a glywsom ganddo fe.
Yym yn yr ail safle, mae Mari Fflur Thomas yn llefaru darn T Llew Jones Cwm Mallt Cafan, darn sydd yn adnabyddus iawn i ni gyd dwi'n siŵr. Yym roedd yma berfformiad cynnil iawn a sensitif iawn o'r gerdd, Mari, ac yn hollol eiddfed. Yym r- yy o'n i wedi mwynhau dy lefaru naturiol di'n fawr iawn iawn iawn. Yym roedd yna fynegiant pwrpasol drwyddi draw ac roeddet ti'n amlwg unwaith eto wedi deall y gerdd i'r dim. Yym teimlo oeddwn i ar adege i'r llefaru fynd efalle'n rhy gynnil a oedd yn effeithio wedyn ar naturioldeb y llefaru.
Cwm Allt Cafan. Fuoch chi yng nghwmalt Cafan lle mae'r haf yn oedi'n hir, lle mae'r sane gwcw glasaf, naddo? Naddo wir? Welsoch chi mo afon Teifi'n llifo'n araf drwy y cwm? Welsoch chi mo flodau'r eithin ar y llethrau'n garped trwm? A fi'n un o Swistir. Naddo, na, nac yn yr Eidal chwaith. Ond mi fîm yng Nghwm Allt Cafan ym Mehefin lawer gwaith. Gweled llynnoedd mwyn celarni yn Iwerddon? Naddo fi. Tra bu rhai yn crwydro'r gwledydd, aros gartref a wnes i. Ewch i'r Swistir ac i'r Eidal, neu Iwerddon ar eich tro, ewch i'r Alban, y mae yno olygfeydd godidog, sbo. Ond i mi, rhowch gwm allt cafan pan fo'r haf yn glasu'r byd. Yno mae'r olygfa orau, a chewch gadw'r lleill i gyd. Welsoch chi mogomall Cafan lle mae'r coed a'r afon ddofn? Ewch da chi i Gwmmallt Cafan, peidiwch oedi'n hwy rhag ofn.
Ond yn cipio'r wobr gyntaf eleni mae Geraint Barnes yn llefaru y gerdd Wyau. Darn llawn hiwmor, um, oedd yn rhoi cyfle efallai i, i ychwanegu mwy o fynegiant fyth i'r llefaru. Roedd yma berfformiad caboledig iawn gan Geraint, um, ac roedd e, dwi'n siŵr, wrth i fodd yn perfformio'r darn yma, ac roedden ni fel beirniad wrth fy modd yn gwrando arno fe'n llefaru y darn hwn. Um, yn amlwg, Geraint, roeddet ti wedi deall y gerdd i'r dim, ac roedd y fynegiant drwyddi draw yn wych gennyt. Um, felly, llongyfarchiadau mawr iawn, iawn, iawn i ti, a phob hwyl yn y dyfodol. Wyau.
Hogyn o'r Barri ydy Harri, ac mae o'n prynu ei wyau yn y Cash and Carry. Mae'n ennill ei gyflog yn ddigon serchog wrth anfon papurau o ddrws i ddrws bob hen bora. Hogyn o'r Llan ydy Dan, ac mae ganddo gwt ieir yn y berllan. Mae'n codi bob bora ar doriad gwawr. I agor y drws i'r ieir a'r ceiliog mawr. Ac mae'n gofalu taflu digon o haidd a bara o'i bylena. Rho nhw ddim byd ond y gorau. A phob gyda nos, rol iddyn nhw gloedo, mae'n gofalu cau'r drws rhag yr hen gadno. Dyna 'di'r drefn. Dyna 'di'r ddeddf. Mae'n adnabod byd natur. Mae'n gwybod am reddf. Ond dydy llwyn logod ddim yn lladd ieir na cheiliogod, meddai Hariwr Barri wrth drafod dofednod. Roedd Stan yn falch o'r ieir oedd yn ddwsin a bu'n ennill gwobrau hefo wyau yn y primin. Ond dyn gyda'r nos. Aeth i wely yn gynnar, anghofiodd gau'r drws, ac ni chlywodd y clochdar. A thrannoedd, roedd plu a chyrff ar y llawr, a'i gwaed wedi sugno yn y lladdfa fawr. Na. Na! Colbaodd gam o'i llwyn o god, meddai Harri. Ond digon hawdd iddo fo ddweud, Mae o'n cael ei wyau yn y Cash and Carry!